Hebrew cakuat biahmaisa Caṭialtu hngalh lomi cakuatmi cu zumtu caṭial kum AD sawmruk le sarih in sawmruk le kua. Biakam hlun ah Pathian nih amah an biaknak phunglam a rak chiahpiak hna i cu phunglam chung i zumhtlak siter kha a rak duhpiak hna. Cun cu an biaknak phunglam nih cun Khrih kha a rak kan hmuhsak chung cang. Cucaah Jesuh Khrih a rat i raithawinak ah aa peknak in phunglam thar a ser tikah kaphnih biakam hlun i phunglam vialte kha kaphnih biakam thar phunglam nih ai a rolh. Hi cakuat a reltu hna hi cu biatak thawngṭha cu an chimh hna tikah an theih i an zumh. Sihmanhsehlaw a hnu ahcun cu biaknak i kir ṭhan ding kha an ruat. Cucaah a fak tukmi hremnak an in caah Khrih hnuzulh hi zeihen a si tiah biahalnak an rak ngeih ca zongah a si kho men. Dal hra, caang sawmthum le caang hnih in caang sawmthum le caang li, dal hleihnih caang li, Kaphnih Biakam Hlun sunparnak kha an lung in an cuan tawn. Cucaah caṭialtu nih Khrih cungah le Khrihfa sinak thluachuah cungah an mit an chiah zungzalnak lai hi forhfialnak bia hi a ṭial. Dal hleithum, caang kul le caang hnih. Hi cakuat nih hin caṭialtu aho a si kha a langhter lo, asinain caṭialtu hi Jesuh Khrih rianṭuannak a mit in a hmumi a si lo, dal hnih, caang thum, caang li, le a ca a kuatmi hna an i pumhnak i hruaitu a si lo tu kha cu fiang tein a kan hmuhsak, dal hleithum, caang hleisarih. Caṭialtu hi cawnnak ṭha tein a ngeimi a si lengah kaphnih biakam hlun le Jew biaknak ṭha tein a hngalmi a si. Temple i Pathian biaknak hi amah chan i a cangmi thil bantukin a ṭial caah Temple rawh, AD sawmsarih hlan ah hi cakuat hi ṭial dawh a si: dal sarih caang riat, dal kua caang nga in caang sarih, caang kua, caang hleithum, dal hleithum caang hra, Cucaah zumtu hna kha fakpi in an rak doh hna lio AD sawmruk le sarih in sawmruk le kua hrawng ah hin cakuat hi ṭial dawh a si. Caṭialtu nih Jew biaknak nakin Khrihfa biaknak a ṭhatdohnak kha a fianter. Cu a fianternak ah Khrihfa zumhnak a ṭhat deuh ning zong kha a langhter. Khrih cu kaphnih biakamnak hlun profet hna nakin siseh, dal khat caang khat in caang li, vanmi hna nakin siseh, dal khat caang nga in dal hnih caang hlei riat, cun Moses nakin siseh, dal thum caang khat in caang rup. a ṭhatdeuhnak kha a hmuhsak hna. Khrih nih a ṭha deuhmi dinhnak kha a kan pek i dal thum caang sarih in dal li caang hleithum. Amah cu kaphnih biakam hlun tlangbawinak in a ṭha deuhmi hmun thiang chungah rian a ṭuanmi a si. Dal riat caang khat in caang nga. A ṭha deuhmi kaphnih biakamnak petu dal riat Caang khat in caanghei riat. A ṭha deuhmi rianṭuannak dalkua caang khat in caang kul le caang riat. Le a ṭha deuhmi raithawinak amah hrimhrim i peknak in a tuahmi raithawinak dalhra caang khat in caanghei riat. A ngeimi kaphnih biakamnak kha a kan tuahpiak. Cuti i biatak cawnpiaknak a fianter pah in nawlngai lo le zum lomi hna caah ralrinnak zong fakpi in a pek hna. Dal hnih caang khat in caang li, dal thum caang hlei sarih, dal li caang khat, dal nga caang hlei khat in caang hlei li, dal ruk caang li in caang ruk, Cun Khrihfa sinak hi Jew biaknak nakin a sang deuhmi a si zong kha zumtu vialte nih an co khawh nakhnga thazaang a pek hna. Dal hra caang hleikua, dal hleithum caang kul le caang nga. Cuti i tha a pek pah hna ahcun ralrinnak zong fakpi in a pek chih hna. Dal hra caang kul le caang ruk in caang sawmthum le caang khat, dal hleihnih caang hleinga in caang hleisarih. Khrih nih khamhnak tlamtling a kan pek caah Zumhnak in amah cu kan zoh zungzal awk a si ti hi hi cakuat i a muru a si cu a fiang ko. Dal hleihnih, caang hnih. Dal khatnak Pathian nih a Fapa hmangin bia a chim. A hlanah cun Profet hna hmangin pupa hna sinah caan tampi le a lamkip in bia a rak chimtu Pathian nih atu ni hmanung bik caan ah cun zeizong vialte rocotu dingah a thimmi a Fapa in kan sinah bia a chim cang. Cun vawlei zong cu amah thawng ṭhiamṭhiam in a ser hna. Fapa cu Pathian sunpar Ceunak le Pathian sinak muisam a langhtertu le a huham ṭhawnnak bia in zeizong vialte kha a domhtlaitu a si. Cun kan sualnak kha amah hrimhrim nih a thianh dih hnuah a sannak i Lianngan Bik orhlei kamah a ṭhu. Khrih cu vanmi hna nakin a sang deuh. Vanmi hna min nakin a ngan deuh ngaingaimi min kha ro i a co bantukin vanmi hna nakin a ngan deuhmi a si. Zeicahtiah Pathian nih aho vanmi hna sin tal ah dah nang cu ka fapa na si, nihin ah kaan hrin? Cun asiloah, kei cu a pa ka si lai, cun amah cu ka fapa a si lai. tiah a ti bal. Sihmanhsehlaw fater kha vawleicung i a ratpi tikah Pathian vanmi vialte hna nih amah cu bia hna seh tiah a ti ṭhan. Cun vanmi hna kongah a vanmi hna kha thlarau bantukin a sertu le A rianṭuantu hna kha meizik bantukin a sertu tiah a ti. Sihmanhsehlaw fapa kong tu ahcun, Maw Pathian, na bawiṭhutdan cu zungzal in zungzal tiang a hmun lai. Na pennak ṭhengṭhunh cu dinfelnak ṭhengṭhunh a si lai. Dinfelnak kha na duh i phungninglo nun kha na huat. Cucaah Pathian na Pathian nih na hawile hna nakin lawmhnak chiti kha an thuh deuh, tiah a ti. Cun Bawipa, nangmah nih a hramthawk ah vawlei cu a hram na rak dirh, cun van hna hi na kut in tuahmi an si. Annih cu an rawk te ko lai nain nang cu na hmun, cun annih cu thilpuan bantukin an hlun te ko lai; angki bantukin na bil dih te ko hna lai. Cun annih cu an i thleng lai; sihmanhsehlaw nang cu na hmun, Cun na kum hna zong an dong bal lo, tiah a ti. Sihmanhsehlaw aho vanmi hna sin tal ah dah na ral kha na ke chiahnak i ka canter hna hlan tiang kawrlei kam ah ra ṭhuh, tiah a ti bal. Vanmi vialte hna hi khamhnak a co laimi hna ca i rianṭuanpiaktu dingah thlahmi rianṭuantu thlarau an si lo maw? Dal hnihnak Cucaah kan tlolh sual nakhnga lo kan theihmi thil hna kha fak deuh in kan ruah a herh. Zeicahtiah vanmi hna mangin chimmi bia hmanh kha thlen khawh a si lo i a buarmi le a ngai lomi paoh nih aa tlakmi dantatnak kha an rak hmuh a si ahcun a lianngan tukmi khamhnak kha zei i kan rel lo ahcun zeitindah kan luat chinchin lai? Cu thawngṭha cu a hramthawk ah Bawipa nih a rak chim i a theimi hna nih kan sinah an fehter. Pathian hrimhrim zong nih cu thawngṭha cu hmelchunhnak, thil lianngan le thil khuaruahhar phunkip hna le Thlarau Thiang laksawng, amah nih a duhning tein a phawtmi hna khan a fehter. Khrih cu vanmi hnanak niam ah a rung cang. Cucaah atu i kan chimmi a ra laimi vawlei uknak nawl kha Pathian nih vanmi kha a pe hna lo, sihmanhsehlaw mi zeimaw nih Cathiang hmunkhat ah tehte a khaanmi cu Minung hi zeihen a si i a philh in na philh khawh lo. Mi fapa hi zeihen a si i a zawn hi na ruah. Caan tawite chung cu vanmi hna nak niam deuh in na ser. Sunparnak le upatnak luchin kha na chin i na kut in na sermi hna vialte cungah na chiah. Zeizong vialte kha a ke tangah a nawl ngai dingin na chiah dih hna tiah a ti. Amah tangah zeizong vialte kha a chiah dih hna caah amah tangah a nawl ngai dingin a chiah lomi zeihmanh an um lo. Sihmanhsehlaw atu ahcun zeizong vialte a tang i chiah an si cu kan hmu rih lo. Asinain Jesuh cu Pathian vel thawngin mi kip caah thihnak kha a teh nakhnga vanmi hnanak niam deuh in ser a si i thihnak a in caah sunparnak le upatnak luchin chinh a si kha kan hmuh. Zeicahtiah amah thawngin le amah caah zeizong vialte a umtertu nih Fapa tampi kha sunparnak i a ratpi hnanak ah Temhinnak in a tlam a tlingmi khamhnak tuahpiaktu i ser kha Pathian caah cun aa tlakmi a si. Zeitintiah thiantertu le a thiantermi hna cu an dihlak in pakhat an si. Cu ruangah cun annih cu unau tiah kawh awkah a ning a zak lo. Kan unau hna sinah na min cu ka thanh lai; mibupi laifang ah thangṭhat in na sinah hla ka sa lai, tiah a ti. Cun a cungah ka bochannak kha ka chiah lai, a ti ṭhan. Cun hika ah hin Pathian nih a ka pekmi fale hna he ka um. tiah a ti ṭhan. Fale hna cu thi le sa a ngeimi an si tluk tein amah hrimhrim zong cu bantuk sinak cu aa hrawm ve. Cucu thihnak tiang huham ṭhawnnak a ngeitu Diabol kha thihnak thawngin a hrawh nakhnga caah le an nunchung vialte thih ṭihnak nih a sal sual hna nakhnga lo luatter awkah a si. Cucaah vanmi hna kha si loin a bawmhmi hna cu Abraham tefa tu kha an si. Cucaah Jesuh cu mizapi sualnak ca i lungtling raithawinak tuahpiak awkah Pathian sin i rian a ṭuan tikah zaangfah thiammi le zumhtlak tlangbawi sang si dingin zeizong vialte ah a unau hna bantukin ser a si kha a herh ko. Cuticun amah hrimhrim kha harnak in tukforhnak a ingmi a si caah tukforhnak a ingmi hna kha a bawmh khawh hna. Dal thumnak Moses nakin a ngan deuh. Cucaah vanlei auhnak a cotimi, a thiangmi u le nau hna, apostle le tlangbawi sang a si tiah kan phuanmi Khrih Jesuh kha ruat hmanh u. Moses zong Pathian innchungkhar ah zumhtlak a rak si ve bantukin anih zong rian a khinhtu Pathian sinah zumhtlak a rak si. Cun inn a satu pa cu innnak in upatnak a hmuh bantukin amah cu Moses nakin sunparnak tam deuh hmuh awkah aa tlakmi a si. Zeicahtiah Inn paohpaoh cu mizeimaw nih an sak nain zeizong vialte a satu cu Pathian a si. Cun hmailei i chimte dingmi thil tehte khaannak caah Pathian innchungkhar dihlak ah sinum bantukin Moses cu zumhtlak a rak si. Sihmanhsehlaw Khrih cu Fapa a si bantukin Pathian innchungkhar ah zumhtlakmi a si. Cun kan ralṭhatnak le kan i lawmhpimi ruahchannak kha fek tein a dongh tiang kan i tlaih ahcun kannih cu cu inn cu kan si. Cucaah Thlarau Thiang nih a chim bantukin nihin ah a aw kha nan theih ahcun ramlak ah hneksak nan rak si lio caan i nawl nan rak ngaih lo lio bantuk khan nan lungthin kha hahter ti hlah u. Cuka ah cun nan pupa hna nih an ka hneksak i zeidah a lawh hnga an ka ti. Cun ka rianṭuanmi kha kum sawm li chung an rak hmuh cang. Cucaah kha chan minung hna cungah cun ka thin a rak hung i an lungthin in an pial zungzal i ka lam kha an hngal hna lo tiah ka ti. Cucaah kahdohnak chungah annih cu an lut lai lo tiah ka thinhun in chiatserh biakamnak ka tuah tiah a ti. U le nau hna ahohmanh zumhlonak lungthin ṭhalo ngei in a nungmi Pathian a zaam takmi nan si sual nakhnga lo i ralring u. Cucaah sual hlenthawinak nih ahohmanh nan lungthin aa hnahter sual hna nakhnga lo nihin ti a si chung paoh cu nifate in pakhat le pakhat tha i pe ko u. Zeicahtiah a hramthok i kan ralṭhatnak kha a dongh tiang fek tein kan i tlaih ahcun Khrih he hmunkhat ah aa pehtlaimi kan si. Nihin ah a aw kha nan theih ahcun nawl nan rak ngaih lo lio bantuk khan nan lungthin kha hahter ti hna hlah u tiah a ti lio ahhin zeicahtiah ahodah theih ko buin nawl ngai lomi kha an rak si. Moses nih a hruai i Izipt in a chuakmi vialte kha an si lo maw? Aho cungah dah kum sawmli chung a thin a hun kha? Sualnak a tuah i an ruak ramlak i a rilmi hna cungah khan a si lo maw? Cun aho sinah dah A dinhnak ah an lut lai lo tiah chiatserh in a rak ti hna. Nawl a ngai lomi kha an si lo maw? Cu a si caah zumlonak ruangah an lut kho lo ti kha kan hmuh. Dal linak Mithiang hna zungzal dinhnak Cuticun a dinhnak chung luhnak ding biakamnak cu a hmunh ko caah cu kong i a chambaumi si sual lai ding kha ṭih ko hna u sih. Cun thawngṭha cu kan sin i phuan a si bantukin an sin zongah phuan a si ve. Asinain a theimi hna nih zumhnak in an cohlan lo caah an theihmi bia nih cun zeihmanh a ṭhahnem hna lo. Cucaah rian vialte kha vawlei hramthawk in lim dih a si cang ko nain kaa dinhnak chungah an lut lai lo tiah ka thinhun in chiatserh biakamnak ka tuah tiah a rak ti bantuk khan a si. Sihmanhsehlaw kannih a zum cangmi hna tu cu Cu dinnak chungah cun kan lut taktak cang. Cucaah ni sarihnak ni kong kha hitihin hmun pakhat ah, cun Pathian cu ni sarihnak ni ah a rian vialte khan aa din, tiah a ti. Cun a cunglei i a rak chim cang bantukin kaa dinnak chungah an lut lai lo, tiah a ti ṭhan. Cucaah thawngṭha rak chimh hmasami hna nih nawl an ngeih lo ruangah dinhnak chungah rak lut hna hlah hmanh sehlaw a lut dingmi an taan rih ve caah Pathian nih nidang kha a khiah ṭhan i nihin tiah a ti. Caan saupi a rauh hnuah David sinin nihin ah a aw kha nan theih ahcun nan lungthin kha hahter hna hlah u tiah a rak ti hna bantuk khan a si. Cucaah Joshua nih dinhnak kha rak pe hna sehlaw cu A hnuah Pathian nih nidang kong kha a rak chim hnga lo. Cucaah Pathian minung hna caah cun dinhnak cu a um ko rih. Zeicahtiah a dinhnak chung i a lutmi cu Pathian zong a rian vialte khan aa dinh bantukin A rian vialte khan aa din ve. Cucaah ahohmanh cu bantuk nawlngaih lonak i kan tluk sual nakhnga lo le cu dinnak chung i kan luh khawh nakhnga fakpi in ṭuan ko hna u sih. Cucaah Pathian bia cu a nung i ṭhawnnak in a khat. Cun vainam kaphnih harnak in a har deuh. Nunnak le thlarau, hliahcang le thlek, an i ṭhennak vialte tiang hman a hlanh khawh dih. Cun lungthin ruahnak hna le saduhthahnak vialte hna kha a hngal dihtu a si. Amah mithmuh ah cun sermi thil zeihmanh aa thup khomi an um lo. Sihmanhsehlaw kan kong kan i chim te laimi Amah mithmuh ahcun thil vialte hi huhphengtu an ngei lo i an i hung dih hirhir. Jesuh a Liannganmi Tlangbawi Sang Van vialte a hung cul dihtu a nganmi Tlangbawi Sang, Jesuh Pathian Fapa kan ngeih cang caah kan chimmi kha fek tein i tlaih ko hna u sih. Zeicahtiah Kan ngeihmi tlangbawi sang hi kan derthawmnak ah kan zawn a ruat kho lotu a si lo. Zeitintiah zeizong kip ah kanmah bantukin tukforhnak a ing ve i sualnak bel a tuah lo. Cucaah cun kan herhbau lio caan te ah bawmhchannak vel le zaangfahnak kan co khawh nakhnga velngeihnak siangpahrang ṭhutdan lei ah cun ralṭha tein fuh ko hna u sih. Dal nganak Minung hna chungin lakmi tlangbawi sang paoh cu sualnak caah laksawng le raithawinak a pahnih tein pechantu ding ah minung caah Pathian le thil rian ṭuantu ah khiahmi an si. Amah hrimhrim zong derthawmnak a ngei vemi a si caah a hngal lomi le lam a pialmi hna cungah zawnruahnak a ngei khomi a si. Cu ruangah cun midang sualnak caah raithawinak tuah a herh bantukin amah sualnak ca zongah raithawinak pekchanh kha a herh ve. Cun Pathian nih Aaron a rak kawh bantukin a kawhmi hna dah ti lo nih cun hi upatnak hi ahohmanh nih anmah tein an i lak kho lo. Cu bantuk cun Khrih zong kha amah le amah sunparnak i pek awkah tlangbawi sang ah aa ser a si lo. Sihmanhsehlaw nang cu ka Fapa na si, nihin ah kaan hrin.

thihnak in a khamh khotu Pathian sinah ṭahhramnak le mitthli he thla a rak cam i a rak nawl. Upat teidornak a ngeih caah a rak theihpiak. Fapa a si ko nain temhinnak a tuarmi chung khan nawlngeihnak kha a cawn. Cun tlamtlingmi i a hun can tikah a nawl a ngaimi vialte hna ca i zungzal khamhnak tuahpiaktu ah a hun cang i Pathian nih Melkhizedek tlangbawi sining khan tlangbawi sang ah a ser. Cu Melkhizedek kong ah cun chim ding tampi kan ngei ko nain theihfiannak ah Milungping nan si caah fianter ding cu a har ko. Zeicahtiah atu caan hrawng tal ahcun cawnpiaktu nan si cang awk a si nain Pathian biatak tlangpi hmasa bik hna kha mizeimaw nih cawnpiak ṭhan kha nan herh. Cun rawl hak si loin hnuktu kha nan herh ko rih. Cun hnuk lawnglawng a dingmi paoh cu bawhte an si ko caah dinfelnak bia kha an i nunpi kho rih lo. Sihmanhsehlaw rawlhak cu an thleidan thiamnak kha ningcang tein a hmang i a ṭha le a chia a thleidang thiammi mitling hna caah a si. Dal ruknak Cucaah Khrih kong cawnpiaknak hrampi cawnpiaknak kha kaltak in mitling sinak lei tu ah kal cang hna u sih. Cu hna cu a thimi rianṭuannak khan i ngaihchihnak, Pathian zumhnak, baptisma kong cawnpiaknak, kutchuannak, mithi thawhthannak le zungzal biaceihnak kong hna kha an si i a hram in thawk ṭhan lengmang ti hlah u. Cun Pathian nih a kan awnh ahcun kan kal kho ko lai. Zeicahtiah ceunak hmuhter cangmi hna van laksawng a tep i Thlarau Thiang aa hrawm cangmi hna Pathian bia ṭhatnak le a ra laimi chan huham ṭhawnnak a tep cangmi hna kha an tluk ahcun Pathian Fapa kha An nun ah anmah lila nih khan an khenh chih i langhnan in a ningzahter ṭhantu an si caah ngaihchihnak ah kirpi ṭhan khawh an si ti lo. Zeicahtiah a cungah a sur lengmangmi ruahti a dawptu vawlei nih a thlotu pa caah santlaimi hang hna a chuahter ahcun, Pathian nih thluachuah a pekmi vawlei a si, sihmanhsehlaw cu vawlei nih cun hling le belh lawng kha a chuahter ahcun hlawt a si ko i chiatserh zong a fawi, a donghnak ah cun khangh a si ko lai. Ka dawt hlen ah cuticun bia kan chim ko nain Nannih kong tu ahcun khamnak he aa pehtlaimi thil, thil ṭha deuh a ngeimi nan si kha fiang tein kan zumh. Zeicahtiah Pathian cu a min ruangah nan langhtermi dawtnak rian le tuahsernak philh awkah a ding lomi a si lo. Cuticun nannih nih mithiang hna kha nan rak bawmhchanh hna i atu zongah nan bawmhchanh ko rih hna. Cun ruahchannak nan ngeihmi kha nan hngalhfian chin khawh nakhnga nan rak ngeihmi lungsau rianṭuannak bantuk kha ahopaoh nih a dongh tiang langhter dih u ti kan in duh hna. Cuticun mithathu si loin Zumhnak le lungsaunak in biakam a comi hna nun tu kha cawng hna u. Pathian nih a biakam a philh hna lo. Pathian nih Abraham sinah biakamnak a rak tuah tikah chiatserh biakamtu dingah ahohmanh amah nakin a ngan deuhmi an um lo caah amah lila nih chiatserh in biakamnak a rak tuah i Thluachuahnak kan pek lai i thluachuahnak kan pek hrimhrim lai, cun kan punzamter lai i kan pumzamter hrimhrim lai, tiah a ti. Cun Abraham nih lungsau tein a hngah hnuah biakammi kha a hmuh. Minung nih cun anmah nakin a ngan deuhmi hna min in Chiatserh biakamnak cu an tuah tawn taktak. Cu chiatserh biakamnak cu bia fehternak caah a si i alhnialnak vialte kongah a donghnak bia khiaktu a si. Cucaah Pathian zong nih a biakam a cotu hna sinah Aa thleng kho lomi aa tinhmi kha fiang tein hmuhsak a duh hna caah a biakam cu chiatserh in a fehter. Cucu aa thleng kho lomi hi thil pahnih ruangah hin Pathian caah lihchim cu a si kho lomi a si caah kan hmaiah a kan chiahpiakmi ruahchannak kha fek tein i tlaih awkah dornak caah A zaammi kannih nih hnemhnak nganpi kan ngeih khawh nakhnga caah a si. Hi a fekmi le ṭhial khawh a si lomi ruahchannak cu kan nunnak thiar cang ai bantukin kan i ngeihmi a si i cu ruahchannak cu puanzar hnulei chung chin tiang a vung lutmi a si. Cu hmun chungah cun Melkhizedek Tlangbawi sining in zungzal tlangbawi sangah a hung cangmi Jesuh, kan hmaikal cu kanmah caah a rak lut chung cang. Dal sarihnak Melkhizedek nakin a ngan deuh. Melkizedek cu Salem siangpahrang, Cungnung Bik Pathian tlangbawi kha a si. Abraham nih siangpahrang a va thahnanak khan a rak kir tikah a rak ton i thluachuah a rak pek. Abraham nih hranchaw a lakmi dihlak chungin cheuhra cheukhat cu a pek. Melkhizedek min suallam pakhatnak cu dinfelnak siangpahrang ti a si i Salem siangpahrang ti zong a si fawn. Cu a sullam cu daihnak siangpahrang tinak a si. A pa siseh, a nu siseh, a chuahkehnak konglam siseh, hramthawknak le nundonghnak a ngei lo. Sihmanhsehlaw Pathian Fapa bantukin ser a si i dong loin tlangbawi a si ko. Hi pa hi zeitluk mingan dah a si hnga ruat hmanh u. Hringsortu Abraham hmanh nih hranchaw cheuhra cheukhat kha a pek, cun tlangbawi sinak a cotu Levi fapale hna nih khan Abraham tefa a si ve komi an unau hna cheuhra cheukhat an kholh hna cu phungbia nih nawl a pekmi a si. Sihmanhsehlaw Levi hrinsor a si lomi Melkhizedek nih khan Abraham sinin chera cheukhat kha a co tikah biakamnak a cotu Abraham tu kha thluachuah a pek. Mi ngan deuh nih mihme deuh cu thluachuah a pek tawn ti cu al khawh lomi a si. Hika ah hin cun a thi khomi minung nih chera cheukhat cu co ko hna hmanh sehlaw, a hlanah cun Thi loin a nung len tiah tehte an khaanmi pa nih a co. Cheuhra cheukhat a cotu Levi hmanh kha Abraham sinin cheuhra cheukhat a pek ve ti khawh a si. Zeicahtiah Melkhizedek nih Abraham a rak ton ah khan Levi cu a pa ṭhal cungah a rak um ko rih. Cucaah Levi mi hna tlangbawi sinak thawngin tlamtlinnak kha hmuh khawh rak si seh law Aaron tlangbawi sining a si lomi Melkhizedek tlangbawi sining in tlangbawi dang cu chuahter a herh kun hnga maw? Zeicahtiah Levi tlangbawi sinak tangah cun mi nih phungbia kha an rak hmuh. Cucaah tlangbawi sining aa thlen ahcun phungbia zong thlen a herh ve. Zeicahtiah hitihin a kong chim lengmangmi Jesuh hi miphun dang in a si i a phun chungin ahohmanh Biakṭheng ah rian an ṭuan bal lo. Cucaah kan bawipa cu Judah phun chung khan a chuakmi a si cu a fiang i cu phun he pehtlai in Moses nih tlangbawi sinak kong kha zeihmanh a chim lo. Cun Melkhizedek bantuk tlangbawi dang a hung chuah cang caah hi kong hi a fiang chinchin. Amah cu taksa phungbia ningin si loin a dong lomi nunnak huham ṭhawnnak in tlangbawi ah a hung cangmi a si. Zeicahtiah Melkhizedek tlangbawi sining khan nang cu a zungzal in tlangbawi na si tiah Pathian nih a rak thenh. Cucaah khattelei cun nawlbia hlun kha A derthawmnak le a santlaihlonak ruangah hlawt a si ko. Zeicahtiah phungbia nih cun zeihmanh kha a tlinter kho lo. Cun khattelei chun ruahchannak a ṭha deuhmi kha a chuahpi i cu ruahchannak thawng cun Pathian cu kan neih. Cun amah cu chiatserh biakamnak he tlangbawi ah ser a si bantuk khan zeicahtiah annih cu chiatserh biakamnak tel loin tlangbawi ah an cang. Asinain anih cu chiatserh biakamnak he a si i bia a kamhtu nih cun amah cu, “Bawipa nih chiatserh in biakamnak a tuah i a lung a let lai lo. Melkhizedek tlangbawi sining khan nang cu a zungzal in tlangbawi na si tiah a ti. Jesuh cu a ṭha deuhmi kaphnih biakamnak fehtertu ah a hung cang. Thihnak nih rian pehzulhnak khan a kham hna caah tlangbawi zong kha an rak tampi. Sihmanhsehlaw anih tu cu zungzal in a nun caah aa thleng bal lomi tlangbawi sinak kha a ngei. Cucaah amah thawngin Pathian sinah a rami vialte hna cu a dongh tiangin a khamh khawh hna, zeicahtiah anmah nawlpiak awkah a zungzal in a nung. Cucaah a thiang, dotla, A thurhnawm lo i misual hna sin khan thleidanmi le vannak in sang deuh ah chiahmi tlangbawi sang cu kan caah aa rem tuk hringhran. Anih cu tlangbawi sang hna dang bantukin amah sualnak caah raithawinak a pekchanh hmasa hnuah mizapi sualnak ca i nifate in raithawinak pekchanh a haumi a si lo. Zeicahtiah Amah le amah aa pekchanh ah khan raithawinak cu voikhat ah zalak in mi vialte caah a tuah dih cang, zeicahtiah phungbia nih cun derthawmnak a ngeimi minung kha tlangbawi sang ah a khinh hna. Asinain phungbia hnu in a rami Chiatserh biakamnak bia tu nih cun zungzal in tlinter a simi fapa tu kha a khinh. Dalriatnak, a ṭha deuhmi Khrih raithawinak. Atu i kan chimmi hna lak i thil biapi bikmi cu Van i Lianngan Bik siangpahrang ṭhutnak orhlei kam ah a ṭhumi tlangbawi sang kan ngei tihi a si. Amah cu hmunthiang le minung i sakmi si loin Bawipa nih a sakmi puanthlam taktak cung i rianṭuantu kha a si. Cucaah tlangbawi sang paohpaoh cu laksawng le raithawinak pechantu ah khiah an si bantukin hi tlangbawi zong nih pekchanh awkah zeimaw tal a ngeih kha a herh ve. Cuticun phungbia ningin laksawng a pechantu tlangbawi hna an um ko caah amah cu vawlei ah rak um sehlaw Tlangbawi a rak si hnga lo, annih cu hika ah hin van le thil zohchun in le a thlam in rian a ṭuanmi an si. Moses nih puanthlam a sak lai tikah Pathian nih tlang cungah a muisam kaan hmuhsak bantukte khan zeizong vialte kha ralring tein na sak lai, tiah ralrinnak a rak pek. Sihmanhsehlaw biakamnak ṭha deuh cungah cherhchanmi a ṭha deuhmi kaphnih biakamnak i nawlpiaktu zong a si bantukin atu cu Jesuh nih a ṭha deuh tukmi rianṭuannak kha a co cang. A ṭha deuhmi biakamnak Cucaah a hmasa bik kaphnih biakamnak kha tlinlonak rak ngei hlah sehlaw a voihnihnak kaphnih biakamnak um kha a herh hnga lo. Asinain Pathian nih annih cu a sik hna i anih nih Zohhmanh, Israel chungkhar le Judah chungkhar hna he kaphnih biakamnak thar ka tuah lainak ni caan hna cu an ra lio, tiah Bawipa nih a ti. Izipt ram in chuahpi awkah an kut in ka rak hruai hna lioah An pupa hna he ka rak tuahmi kaphnih biakamnak bantuk kha a si lai lo, zeicahtiah kaphnih biakamnak ka tuahmi kha an pehzulh lo caah zei ah ka rak rel hna lo, tiah Bawipa nih a ti. Cucaah cu caan hnu cun Israel chungkhar hna he ka tuah laimi kaphnih biakamnak cu hihi a si lai, tiah Bawipa nih a ti, Ka phungbia hna cu an thinlung chungah ka chiah lai i an lung chungah ka ṭial hna lai. Cun an pathian ka si lai i ka mi an si lai, a ti. Cun ahohmanh nih a innpa kha siseh, a unau kha siseh, Bawipa cu hngal tuah tiah an i cawnpiak lai lo. Zeicahtiah A hme bik in a ngan bik tiang an dihlak in an ka hngalh lai, zeitintiah an dinfellonak cungah zaangfahnak ka ngei lai. Cun an sualnak hna le phung loin an nunnak hna kaa cinken ti hna lai lo, tiah a ti. Kaphnih biakamnak thar tiah A chimnak nih a hmasa bik kha a hlunter, atu cu a hlun cangmi le a thing cangmi cu loh dingah timhcia dih an si ko cang. Dal kuanak, kaphnih biakamnak thar. A hmasa bik kaphnih biakamnak hmanh nih khan biakamnak ah phunglam le vawlei hmunthiang kha a ngeih, zeicahtiah puanthlam kha timhtuah a rak si ah khan a dal khatnak chungah cun mei vannak tung, Cabuai le changhun kha an um i cucu hmunthiang ti a si. Cun puanthlam puanzar pahnihnak hnulei ah cun hmunthiang bik timi hmun kha a um. Cu hmun ah cun rimhmui khanghnak sui-um le sui in hutmi kaphnih biakamnak kuang kha an um. Cu chungah cun manna an chiahnak sui-um, Aaron ṭhengṭhunh a corhmi le kaphnih biakamnak ṭialnak lungtlap kha an um. Cun cu kuang cung cun cherubim sunparnak thladem nih zaangfahnak ṭudan kha an run khuh. Cu thil kong hna cu atu ahcun a dikthliar cun kan chim kho lai lo. Hi thil vialte timhtuah a si dih hnuah tlangbawi hna cu rianṭuan awkah puanthlam dal khatnak chungah cun an lut zungzal. Sihmanhsehlaw a dal nihnak chung tu ah cun tlangbawi sang lawnglawng kha Amah sualnak caah siseh, mizapi nih hngalh loin an tuahmi sualnak caah siseh, pekchanhmi thisen hrimhrim he kumkhat ah voikhat lawnglawng a lut. Cucaah pakhatnak puanthlam a hmuh i a dir chung paoh cu hmun thiang bik chung i luhnak lam cu hmuhsak a si rih lo ti kha Thlarau Thiang nih a langhter. Hihi tahchunhnak a si i atu chan i pekchanhmi laksawng hna le raithawinak hna nih Pathian a biatu hna chiaṭha thleidannak kha tlamtling in a thianh kho lo ti kha a langhter. Zeicahtiah hi hna hi ei le din, thianchehnak a phunphun le taksa phunglam hna kong lawng an si caah Remṭhannak caan a phanh hlan tiang tuahtermi an si. Khrih thisen Sihmanhsehlaw atu ahcun sermi thil hmang loin le kut in sak lomi, a ngan deuhmi le a tlam a tling deuhmi puanthlam he Khrih cu a ra laimi thil ṭha vialte tlangbawi sang bantukin a ra cang. Cun zungzal tlanhnak kha a tuah dih hnuah voikhat ah zungzal ca i za dingin hmunthiang bik chung i a luh tikah meheh thi le cawfa thi si loin amah thi thengte kha aa put, zeicahtiah A thiang lomi kha cawtum thi, meheh thi le cawl ah khanghmi vutcaam hna in a theh i taksa lei in an thian ahcun zungzal a hmunmi thlarau thawngin Pathian sinah soisel awk um loin amah le amah aa pechanmi Khrih thisen nih cun a nungmi Pathian kha rianh awkah A thimi rian chung khan an chiaṭha thleidannak cu zeitluk in dah a thianh chinchin lai! Cucaah kawhmi hna nih zungzal a hmunmi ro biakammi an co khawh nakhnga a hmasa kaphnih biakamnak tang i Hngalhnak vialte ca i tlanhnak kha thihnak in a tuahpiak hna caah amah cu kaphnih biakamnak thar i nawlpiaktu a hung sinak cu a si. Zeicahtiah rovuihnak kongah cun rovuitu pa a thih a herhnak zong kha a um ve. Zeitintiah Rovuihnak cu rovuitu a nun chung paoh cu nawlngeihnak a ngei hrimhrim lo caah an thih hnu lawnglawng in rovuihnak cu hman khawh a si. Cucaah a hmasa bik kaphnih biakamnak hmanh kha thisen loin pekchanhnak tuah a si lo. Zeicahtiah Moses nih Phungbia ning tein nawlbia paohpaoh kha mizapi sin i a chim tikah cawfathi le mehehthi kha ti he, tuhmul sen le hisop he aa lak i a cauk hrimhrim le mizapi kha a theh hna i, “Hihi Pathian nih, Nan sinah nawl a pekmi hna kaphnih biakamnak thisen cu a si, tiah a ti. Cu bantuk ṭhiamṭhiam cun puanthlam le rianṭuannak umkheng vialte zong kha sathi cun a theh dih ve hna. Cun phungbia ning cun zeizong vialte ti awk kha thisen in thianter dih an si i Thisen luanh lo cun sual ngaihthiamnak a um kho lo. A ṭha deuhmi raithawinak. Cucaah van lei thil he i loin tuahmi thil hna hmanh kha raithawinak hna le thianh an herh ahcun van lei thil taktak hna nih cun Cu nakin a ṭha deuhmi raithawinak hna in thianh an herh, zeicahtiah Khrih cu a taktak he i loin kut in sermi hmun thiang hna ah lut loin atu cu kanmah caah Pathian hmaika i langh awkah van hrimhrim ah khin a lut cang. Cucaah tlangbawi sang nih hmun thiang bik chungah Saram thi he kum fate a luh bantukin Khrih cu amah le amah aa pekchanh lengmang a herh lo. Cuti a si lo ahcun vawlei hramthawk khan temhinnak a tuar lengmang a herh hnga. Sihmanhsehlaw atu cu amah le amah raithawinak caah aa pekchanhnak thawngin sualnak kha hloh awkah Chan vialte donghnak ah voikhat cu a rak lang cang, cun minung cu voikhat thi dingin timhcia a si i cu hnuah biaceihnak a um lai bantukin mi tampi sual phawt awkah Khrih zong voikhat aa pechan cang, sihmanhsehlaw atu cu sual phawt awkah si loin amah a hngakmi hna khamhnak Phorh awkah a voihnihnak a lang ṭhan lai. Dalhranak Mi vialte caah Khrih raithawinak Zeicah tiah phungbia nih cun a ra laimi thil ṭha i a tak muisam kha si loin a thlam lawng kha a ngeih. Cucaah kum fate dong loin an pekchanhmi hi raithawinak hna nih cun Pathian a fuhmi hna kha mitlamtling ah a canter kho bal hna lo. Cucaah Pathian biatu hna kha voikhat thianter an si hnuah sual pahrunnak an ngeih ti lo ahcun pekchanhnak kha an rak ngol hnga lo maw? Cucaah Kum fate in an tuahmi raithawinak cu an sual hngalhter ṭhantu zong ah a cang. Zeicahtiah cawthum thi le meheh thi nih sualnak a lak khawh ti cu a si kho lomi a si. Cucaah Khrih cu vawlei i a rungṭum ah khan anih nih Raithawinak le pekchanhnak kha na duhmi an si lo, sihmanhsehlaw taksa pumtu kha ka caah na ka timhpiak. Khanghthawinak hna le sual raithawinak hna zong cu naa lawmhnak an si lo. Cu tikah Ka thaw i zohhmanh, cazual chung i ka kong aa ṭial bantukin maw Pathian, na duhnak tuah awkah ka ra cang tiah ka ti, a ti. Sihmanhsehlaw chim a si cang bangin raithawinak le pekchanhnak, khanghthawinak le sual raithawinak hna kha Na duhmi an si lo i naa lawmhnak zong an si hlei lo tiah a ti. Raithawinak hna cu phungbia ningin pekchanh a herhmi an si. Cu tikah anih nih, Zohhmanh, na duhnak tuah awkah ka ra cang, maw Pathian, tiah a ti. A voihnihnak thawinak tuah awkah a voikhatnak kha a hloh. Jesuh Khrih nih Pathian duhning cun a pum kha voikhat ah zungzal ca in a pekchanhnak thawngin kannih cu thianter kan si cang. Cun tlangbawi paohpaoh cu nifate in rianṭuannak ah khan an dir i Sual a thianh kho lomi, aa khat lomi raithawinak kha an pekchanh lengmang, sihmanhsehlaw anih cu sualnak caah a zungzal ca in voikhat raithawinak a pekchanh hnuah Pathian orhlei kam ah a ṭhu. Cu caan thawk cun a ral hna kha a ke chiahnak i ser an si tiang kha a hngah hna. Zeicahtiah voikhat pekchanhnak thawngin thiantermi hna kha zungzal ca in mitlamtling ah a ser cang hna. Sihmanhsehlaw Thlarau Thiang zong nih kan sinah tehte a rak khaan cang. Cucaah hihi a rak chim hlanah, Cu caan hnu cun anmah he ka tuah laimi kaphnih biakamnak cu hihi a si, tiah Bawipa nih a ti. Ka phungbia hna cu an lung chungah ka chiah lai i an thinlung chungah ka ṭial hna lai. Cun an sualnak hna le Phung loin an nunnak hna kha kaa cinken ti hna lai lo tiah a pehchap. Atu cu hi bantuk sual ngaihthiamnak a umnak ahcun sual ca i pekchanhnak kha a um ti lo. Mithiang hna Pathian sin kalnak lam. Cucaah u le nau hna, kan caah a kan thianhpiak cangmi a nungmi lam thar khan amah taksa a simi puanzar chung cun hmun thiang bik chungah Jesuh thisen thawngin ralṭha tein Luhnak nawl kan ngei, cun Pathian innchungkhar ah tlangbawi sang kan ngei. Cucaah kan lungthin cu sual i phrunnak khan thianh dih i kan pum zong kha tithiang in kholh hnuah a tlingmi Zumhfiannak he lungthin tak tein Pathian cu naih hna u sih. Kan zumhmi ruahchannak cu lungawṭawm lo tein i tlaih hna u sih. Zeicahtiah bia a kan kamhtu cu zumhtlakmi a si. Cun dawtnak rian ṭha ṭuannak i kan lung a ṭhawn khawh nakhnga pakhat le pakhat kan zawn i ruat hna u sih. Cun micheu nih Hmunkhat te ah i pumh cu ngol hna hmanh sehlaw nannih cu rak ngol hrimhrim hlah u. Pakhat le pakhat kha tha i pe u, cun cu ni cu a naih chin lengmang kha nan hmuh bantukin tha i pe chinchin ko u. Cucaah biatak hngalhnak kha kan co cang hnuah Sualnak kha kan tuah chih ṭhiamṭhiam ahcun sual caah raithawinak a dang zeihmanh a um ti lo. Sihmanhsehlaw ṭih a nung tukmi biaceihnak le amah a ralchanhtu hna a kanghtu ding a thinhunnak mei lawng kha a um cang. Tehte pahnih asiloah pathum theihpinak in ahohmanh Moses phungbia a zul lomi cu zaangfahnak um loin thah an si ko. Cucaah Pathian Fapa kha a ke tangah a lamhchih i amah a thiantertu kaphnih biakamnak thisen a thurhnawmhtu le Thlarau velngeihnak a nihsawhtu cu zeitluk in dah a fak chinchinmi dantatnak in awkah an i tlak tiah nan ruah? Zeicahtiah phuhlam cu keimah ta a si, keimah nih ka lehrulh ko hna lai, tiah a titu Bawipa kha kan hngalh. Cun Bawipa nih a mi kha bia a ceih te hna lai, tiah a ti fawn. A nungmi Pathian kut chung i Tlak cu ṭih a nung tukmi a si. Sihmanhsehlaw ceuter nan si hnuah lungretheihnak nganpi he harnak nan rak in caan kha ruat ṭhan hmanh u. A caan ah cun mizapi cuanh awkin siahset le hrem nan si. Sihmanhsehlaw a caan ah cun cuti in an tuahtu hna hawi ah nan cang. Zeicahtiah Cikcin he ka um ahkhan ka cungah zaangfahnak nan ngei. Cun van ah a ṭha deuhmi le a hmunmi chakhon nan ngeih kha nan i hngalh caah nan thilri an in chuh hna tikah lunglawm tein nan cohlan. Cucaah ṭuanman laksawng nganpi pek a si te laimi nan ralṭhatnak kha hlaw hrimhrim hlah u. Cuticun Pathian duhnak nan tuah hnuah a biakammi nan co khawh nakhnga nan lungsau a herh ko. Zeicahtiah a rauhhlan ah a ra dingmi cu a ra zau ko lai i a rau lai lo. Miding cu zumnak in a nung lai, sihmanhsehlaw hnulei i a tolhmi cung tu ah cun ka lung aa lawm lo. Sihmanhsehlaw kannih cu rawhnak chungah hnulei i a tolhmi kan si lo. Asinain nunnak kamh awkah a zummi tu kan si. Dal hleikhatnak zumhnak thawngin Zumhnak cu ruahchanmi thil fian le hmuh lomi thil hngalh khi a si. Cucaah pupa hna nih zumhnak thawngin thangṭhatnak an rak co. Pathian bia in vawlei hi ser a si ti kha zumhnak in kan hngalh fian. Cucaah hmuhmi thil hna hi hmuh khawh lomi thil hna chung khan sermi an rak si lo. Zumhnak thawngin Abel nih Kai raithawinak nakin a ṭha deuhmi raithawinak kha a pek. Cu thawng cun miding fel a si tinak tehte kha a hmuh. Pathian nih a laksawng kongah Abel cu a thi ko nain zumhnak thawngin bia a chim kho rih tiah tehte a khaan. Zumhnak thawngin Enok cu thihnak tong loin lak a rak si. Cun Pathian nih a lak caah hmuh a si ti lo. Cucaah lak a rak si hlanah Pathian lungtongtu a rak si ti tehte khannak kha a rak hmuh. Sihmanhsehlaw zumhnak lo cun Pathian lungton khawh a si lo. Zeicahtiah amah sin i a rami paoh cu Pathian a um ti le amah kha lungthin dihlak in a kawlmi hna ṭuanman laksawng a petu a si ti kha a zumh hrimhrim awk a si. Noah cu a hmuh rih lomi thil kongah Pathian nih ralrinnak a pek tikah zumhnak thawngin Pathian ṭihnak he a cohlan i a innchungkhar khamh dingah tilawng kha a sak. Cun cu zumhnak thawng cun vawlei kha sualphawt a si i zumhnak chungin a chuakmi dinfelnak rocotu ah a hung cang. Abraham cu ro i a co dingmi ram ah kal dingin kawh a si tikah khuazei i a kal lai kha a hngal lo nain zumhnak in nawl a ngeih i aa thawh. Zumhnak in kamhmi ram ahcun ramdangmi bantukin a va riak i amah he cu biakam a coṭi dingmi Isak le Jakob he khan thlam ahcun khua an sa. Zeicahtiah Pathian nih hrampi he a dirhmi le a sakmi khualipi kha a hngak. Sarah hrimhrim zong kha zumhnak in fa ngei kho dingin thazaang a la ṭhan, cun bia a kamhtu kha zumhtlak in a hmuh caah a kum a luan cang hnuah fa a hrin. Cucaah mithi bantuk a simi mipa pakhat nih Van arfi tluk tam le rel cawk lomi rilikam thetse tluk tam tefa a hrin hna. Hi mi hna hi zumh bu in an thi dih ko. Kamhnih thil hna cu an co lo nain lamhlapi in an rak hmuh i an rak i lawmhpi hna. Vawlei cungah hin khualtlawngmi le ramdangmi kan si tiah an i ti i an cohlan. Cucaah cuti a chimtu hna nih cun anmah le an ramte si dingin ram a kawlmi an si kha fiang tein an langhter. Cun an chuahtakmi ram kha rak ruat ṭhan taktak hna sehlaw kir ṭhannak caanṭha an rak ngei ko hnga. Sihmanhsehlaw atu cu a ṭha deuhmi vanram tu kha an ngai cang; cucaah Pathian cu an Pathian ti i kawh awkah an ning a zak lo. Cucaah khualipi cu an caah a timhtuahpiak hna cang hna. Abraham kha hneksak a si tikah zumhnak in Isak kha raithawinak ah a pekchanh. Cun Isak chungin a chuakmi hna kha na tefa tiah kawh an si lai tiah a ti ko nain biakam a cotu nih a fapa ngeihchun kha raithawinak ah a pekchanh ko. Pathian nih cun thihnak hmanh khan a thawhter ṭhan khawh ko tiah a zumh i mithi hna sinin thawhter ṭhanmi bantukin Isaac cu a hmuh ṭhan taktak. Zumhnak in Isaac nih a ra laimi thil kongah Jakob le Esau kha thluachuah a pek hna. Jakob zong a thih lai teah zumhnak in Josef fale pahnih kha thluachuah a pek hna i a ṭhengṭhunh lu hngoh buin Pathian kha a biak. Josef nih a thih lai ah zumhnak in Israel fale hna Izipt ram in an chuah te lainak kha a chim i a ruh khua kongah biacahnak kha a ngaih hna. Moses cu a chuah tikah Fachuak thiam ngai a si kha an hmuh i siangpahrang biakhiahnak kha ṭih loin a nu le a pa nih zumhnak in thla thum chung an thuh. Moses cu a hung upat tikah zumhnak in Faro fanu i fapa ti auh kha a duh ti lo. A liam zaumi sual nuamhnak chung i nuamhnak nak cun Pathian minung hna he harsatnak temtuar kha aa thim deuh. Ṭuanman laksawng kha aa zohchih caah Izipt ram i chawkhon vialte nakin Khrih ruang i thangchiatnak kha rumnak ngan deuh ah a ruah. Siangpahrang thinhunnak kha ṭih loin Izipt ram kha zumhnak in a chuahtak. Zeicahtiah Hmuh khawh lomi Pathian kha a hmu bantukin lungsau tein a in. Fater a rak hrawktu nih khan Israel fater hna kha a tawngh sual hna nakhnga lo Lanhtak Puai le sathi thehnak kha zumhnak in a tuah. Israel mi hna nih leiro bantukin rili sen kha zumhnak in an tan. Sihmanhsehlaw Izipt mi hna nih anmah bantukin tan an i zuam tikah ti nih a khuh dih hna. Jeriko kulhnak ralhruang kha zumhnak in ni sarih chung an vel hnuah a cim dih. Hlawhhlangnu Rahab nih Zumhnak in mi a thlaitu hna kha ṭha tein a rak huhphenh hna tikah a zum lomi hna sinah khan a thi ve lo. Cun zeidah ka chim chap ti lai? Zeicahtiah Gideon, Barak, Samson le Jephthah cun David, Samuel le profetnak kong chim ning law caan nih a kan zo ti lai lo. Zumnak in cu hna nih cun siangpahrang pennak hna kha an rak tei hna, dinfelnak kha an rak tuah, biakamnak hna kha an rak hmuh. Chiandeihka kha an rak phih, meialh ṭihnung hmanh kha an hmih, vainamhar khan an luat, an derthawmnak khan miṭhawng ah an cang, raltuk an ṭhawng, ramdang ralkap kha an dawi dih hna. Nu hna zong nih an mithi nunter an si ṭhan kha an hmuh hna. A dang hna zong nih a ṭha deuhmi thawhṭhannak an co khawh nakhnga luatnak hmanh kha co duh loin hremnak tu kha an in. Cun micheu cu dehcawh le fungtuk, cun cikcin le thongthlaknak in hneksaknak kha an in. Lung in an cheh hna. Hlua in cheu hnih ah an cheu hna, hneksaknak kha an in, vainam in an thah hna, sifak le canfak tuk in an hrem hna caah tuphaw le meheh phaw hruk in an vakvai. Mah hna hi vawlei nih a phut lomi hna an si. Ramcar le tlang cungah, lungkua le vawlei kua ah an rak vakvai. Cun hi mi vialte hna nih hin zumhnak thawngin thangṭhatnak cu an rak co ko nain biakamhmi cu an rak hmu hlei lo. Zeicahtiah kanmah tal loin annih zong mitlamtling i ser an si nakhnga lo Pathian nih kan caah a ṭha deuhmi thil kha a kan khaanpiak. Dal hleihnihnak Khrih zultu si ko u. Cucaah kannih zong tehte tampi nih minmei tom zel in an kan zelh caah kan thilrit vialte kha sinah seh, fawi tein a kan foihtu sualnak kha sinah seh thla dih hna u silaw kanmah i a kan chiahpiakmi tlikzuamnak ah khan lungsau tein tli ko hna u si. Kan zumhnak hramthawktu le A tlintertu Jesuh kha zoh zungzal ko hna u sih. A hmai i chiahpiakmi lunglawmhnak ruangah cross kha lungsau tein aa in i ningzahnak kha zeihmanh ah a rel lo, cun Pathian bawiṭhutden orhlei kam ah a ṭhu. Cucaah nan nunnak ah lungdong in nan um sual nakhnga lo misual hna nih an ralchanhnak lungsau tein a tuartu Jesuh kong kha ruat u. Sual nan dohnak ah thisen luang tiang ngaingai in nan do rih ṭung lo. Cun ka fapa, Bawipa chimhhrimnak cu zeirel loin um hlah; aan sik tik zongah na thachiat hlah. Zeicahtiah Bawipa nih a dawtmi hna cu a chimhhrin hna i fa i a cohlanmi hna cu dan a tat tawn hna, tiah Pathian nih a fapale hna bantukin thazaang aan pek hnanak kha nan philh cang. Chimhhrinnak kha lungsau tein nan in ahcun Pathian nih nannih cu a fapale bantukin aan zoh hna khan a si. Zeicahtiah Pa nih a chimhhrin lomi Fapa ahotal an um maw? Sihmanhsehlaw fale vialte kha chimhhrin an si i nannih cu chimhhrin lomi nan si ahcun Fatak si loin lakfa nan si tinak a si hnga. Cuhlei ah chimhringtu taksa lei pale taktak kan ngeih hna i annih cu kan upat hna. Zeitluk in dah thlarau in kan Pa a simi cu a nawl kan ngaih chinchin i kan nun awk a si. Cucaah kan pale hna nih cun Anmah nih a ṭha bik an ti ningin caan tawite chung lawng an kan chimhhrin, sihmanhsehlaw Pathian tu nih cun kanmah ṭhatnak ding caah le a thiannak kan i hrawmh khawh nakhnga a kan chimhhrin. Atu caan te caah cun chimhhrinnak innlo in innlo hi a nuam ngaimi a lo ko nain a fak ngaimi tu a rak si. Sihmanhsehlaw chimhhrinnak nih a cawnpiakmi hna cu a hnuah dindaihnak thei kha a tlaiter hna. Nan nun thianter ko u. Cucaah a thlet cangmi nan ban le A derthawmmi nan khuk kha thawnter ṭhan hna u; cun nan ke a beimi kha a hliah phelh loin a damtu a dam khawh nakhnga nan ke caah lam ding tu kha i ser hna u. Mi vialte he rem i zuam u law Thianhlimnak kha kawl u; thianhlimnak lo cun ahohmanh nih Bawipa an hmu kho lai lo. Ahohmanh Pathian velngeihnak kha nan tlolh sual nakhnga lo hnahnawhnak chuahpi i mi tampi a thurhhnawmhtertu khatnak hrihhram nan chung i a corh sual nakhnga lo le ahohmanh nulepa sualnak nan tuah nakhnga lo thlaraulei thil zei ah a rel lo i fa upa sinak kha rawl kaa khat ah a zuarmi Esau bantuk nan si sual nakhnga lo i ralring u. Nan hngalh cio bantukin a hnuah thluachuah ro kha co duh hmanh sehlaw hlawt a si ko cang. Mitthli he kawl hmanh sehlaw ngaihchihnak hmunhma a ting ti lo. Nannih cu tongh khawhmi tlang, al thluahmahmi mei, a nakmi le a muimi thlichia hrannak, muko tum thawng le biachim thawng an theih i a bia a theimi hna nih an sinah bia a chim ti nakhnga lo an rak nawlnak tlang kha nan phan lo, zeicahtiah saram hmanh nih cu tlang cu an tawngh ahcun lung in cheh a si lai, asiloah thal in kah a si lai, tiah Moses nih nawl a pekmi hna kha an celh lo. Cun a hmuhmi cu ṭih a nun tuk caah, Moses nih ka ṭih tuk hringhran i a ther in ka ther tiah a ti. Sihmanhsehlaw nannih cu Zion Tlang, a nungmi Pathian khualipi, vanmi a thongthong an umnak van Jerusalem, van i min khumhmi fater Khrihfabu an i pumhnak Zeizong vialte biaceihtu Pathian umnak, mitlamtling ah ser cangmi miding hna thlarau umnak, kaphnih biakamnak thar nawlpiaktu Jesuh umnak le Abel thisen nih a chimmi thil nakin a ṭha deuhmi thisen thehmi thil umnak kha nan phan cang. Nan sin i bia a chimtu pa bia kha ngaih duh loin nan um sual nakhnga lo i ralring u, zeicahtiah vawlei i ralrinnak bia a almi hna hmanh kha an luat khawh lo ahcun van in ralrinnak a run chimmi kha kan ngaih duh lo ahcun zeitluk in dah kan luat lo chinchin lai? A aw nih khan vawlei kha a rak hninh dih. Sihmanhsehlaw atu ah cun vawlei lawng hmanh kha si loin van hmanh kha voikhat in ka hninh rih lai, tiah bia aa kam. Hi voikhat in timi nih hin sermi thil vialte hna cu ṭhial khawhmi an si i a hninh cang hna bantukin hninh khawh lomi thil kha a hmun lai ti kha a hmuhsak. Cucaah kannih cu aa hnin kho lomi Pennak kan co cang caah upatnak le ṭihzahnak he cohlan tlak tein Pathian rian kan ṭuan khawh nakhnga a vel cu i ngaih ko hna u sih. Zeicahtiah kan Pathian cu ciam dihlak in kangh a hmangmi mei a si. Dal hleithumnak, hawikomhnak le biaknak rian. Unau dawtnak khan i daw zungzal ko u. Khualtlung zohkhenh kha philh hlah u, zeicahtiah cuti an tuahnak ah cun micheu nih an hngalh loin vanmi kha an zohkhenh hna. Nannih zong cikcin he khihmi bantukin Thong a tlami kha philh hna hlah u, cun an pum chung i a um vemi bantukin sersetnak a ingmi hna kha philh hna hlah u. Ṭhitumnak cu mi vialte nih an upat awk a si i an ihkhun zong an thianter awk a si. Sihmanhsehlaw nupa sualnak a tuahmi le ṭang dang a pommi hna cu Pathian nih bia a ceih hna lai. Nan nunzia ah hakkauhnak um hlah seh; nan ngeihmi thil chungah nan lungtling ko seh. Zeicahtiah amah hrimhrim nih pei kaan kaltak lai lo i kaan hlaw fawn lai lo, tiah a ti kha. Cucaah Bawipa cu a ka bawmtu a si, ka ṭih lai lo. Mi nih cun zeidah an ka ti khawh lai tiah ralṭha tein kan ti. Pathian bia a rak in chimtu le an hruaitu hna kha va philh hna la u. An zumhnak kha zul hna u law an nunning nih a chuahpimi thil kha va ruat hna u. Jesuh Khrih cu nizan, nihin le a zungzal in aa khat. Cawnpiaknak dangdang le cawnpiaknak thar nih khan in pialpi hna hlah seh. Zeicahtiah a eitu hna ca hmanh ah ṭhathnemnak a ngei lomi rawlnak cun Pathian vel in thinlung fehter kha a ṭha deuh. Puanthlam chungah rian a ṭuanmi hna nih einak nawl an ngei lomi biakṭheng kha kan ngei. Zeicahtiah tlangbawi sang nih Sual thawinak caah hmunthiang chung i an thisen a luhpimi saram hna i an pum cu riahhmun lengah an khangh hna. Cucaah Jesuh zong amah thisen theng tein mi kha a thianter hna nakhnga khuapi hau lenglei ah temhinnak a tuar. Cucaah kannih zong riahhmun leng amah sinah kal in a ningzahnak kha i phorh ve hna u sih. Zeicahtiah kannih cu hika ah hin a hmun dingmi khualipi kan ngei lo, a ra laimi tu kan hnga. Cucaah amah thawngin Thangṭhat raithawinak cu Pathian kha dong loin pe ko hna u sih; cucu a min kan lawmhnak kan hmurka theitlai kha a si. Sihmanhsehlaw rian ṭha ṭuan le pekṭhenh kha philh hlah u, zeicahtiah cu bantuk raithawinak hna nih cun Pathian kha an lawmhter. An hruaitu hna kha an nawl ngai hna u law an tangah i dor u, zeicahtiah nanmah kong a chim te lai ding bantukin nan thlarau nunnak an kilvengtu hna an si. Cucaah nan ca i ṭhathnemnak a ngeimi an si nakhnga ngaihchia lo tein Le lunglawm bu tein ṭuanter ko hna u, thlacam cahnak. Thla kan campiak ko u, zeicahtiah zei thil paoh ah upat awktlak tein nun kan duh i cu kongah cun a thiangmi chiaṭha thleidannak kan ngeih kha kan hngalh ko. Sihmanhsehlaw a hlei in nawl kan duhmi hna cu a rauhhlan ah nan sin i ka phak ṭhan khawh nakhnga thlacampiak hi a si. Jesuh tuukhal lianngan Zungzal a hmunmi kaphnih biakamnak thisen thawngin tuukhal lianngan kan Bawipa Jesuh Mithi hna sin i a thawhtertu daihnak Pathian nih a duhnak nan tuah khawh nakhnga rian ṭha kip ṭuannak in mitling ah in ser ko hna sehlaw Jesuh Khrih thawngin a mit hnuah a lunglawmhtertu thil nan tuah khawh nakhnga nan chungah rian ṭuan ko seh. Sunparnak cu a cungah a zungzal in a zungzal tiang um ko seh. Amen. Cun u le nau hna, nan sin i forhfialnak bia ka rak ṭialmi cu a tlawmte ko caah ngai ko u tiah kaan nawl hna. Kan unau a simi Timote kha luatter a si cang ti kha rak hngal u. Cun a rauhhlan i a rat ahcun amah he kan i hmuh te ko hna lai. An hruaitu hna vialte le mithiang vialte hna kha biakchawn hna u. Italy i a ummi hna zong nih an in biakchawnh hna. Velngeihnak cu nan dihlak cungah um ko seh. Amen.